Сәлам, Сәлам дуслар. Бүген безнең Казан кайный тапшыруының 23-нче чыгарылышы һәм бүген бездә кунакта, ниһаять безнең кунак бар Радик. Күптән юк инде. Әйе. Ә, Рима Бикмөхәммәтова башлап җибәрә шундый мощный, мощный шәхестән. Журналист, ә, э, җәмәгать эшлеклесе, ярыйм шулай әйтә. Әйе, шул ике җигә. Һәм безнең дус. Һәм безнең ә, э, бүген берничә генә ә, э, төп тема, Һәм рубрикалар дәвам итә. Беренчесе Тимур Бекмамбетов, ә, Татарстанның җизния дип атыйбыз без аны. Кияүе. Киевый. Баҗайлык шәйдә. Теге. Ә, Тимур абый, ә, Ниһаять. сугышка бөтен ә, дөнья сугышында Икенче бөтен дөнья сугышы. әйе, Девитаев булган бит инде, Әйе. үзе безнең герой, ул Казан белән бәйле кеше. Әйе. Ә, Девитаев ә, турында фильм төшерә. Фау Ә, Фау-ике. Побег из ада. Әйе. Фау-ике. Фау-ике, чөнки э, Девитаев ул а, аның геройлыгы нәрсәдә? Ул самолет алып пленнан ычкынган, әле үзе белән концлагерьдан ул Ә, концлагерьдан, иә. берничә кеше алар берләшеп э, концлагерь әй э, самолетны э, урлап чыгып китә очып китәләр Әйе. Мгм. Һә, ә, Тимур абыйның фильмында ул әле үзе белән ә, ракетаның тегәниләрен, Планнар сызымнарның алайында, ниләрен- әйе. Ну, ягъни, әгәр дә Шәлдерәй. качмаса, бәлки без җинмәячәкбез дә, дим, җинмәс идек тә- Идек. идек тә инде, әйме. Ну, бәлки, Ә монда әйе. кызыгы, а, әлбәттә, Наташа ханым әйтә, мин иремә бу әйбер турында сөйләдем ди инде, ну. А, Девятаев. Әйе, турында. то есть, Әйе. ну, дөрес әйбер сөйләгән инде. Мгм. Без көтәбез, кайчан ул башка әйбер турында сөйләсәк, ОПГ турында. Ни А, тагы акча- феномен? Акчаны, акчаны кем бирә? А, аңым чанда бар э, теге дәүләт ярдәме инде. Ну, чөнки анда питчинг бара бит инде теге. Бездә хәзер шул күп фильмнар бар инде шундый зур шәхесләр турында теге Легенда 17 булса инде, Сул шугыш та фильмнары. Һәм гомумән хәзерге бит ничәнче хәзер 2005 2000 елда 75 ел бит инде. Әйе, юбилей. Юбилей, димәк, Әйе. әлбәттә акча бирергә кирәк. Әйе. Вот. Төп Һәм, тема. а, һәм тагын бер әйбер, э, аның теге без бит сыйфатын белмибез әле, чөнки ну Бекмамбетовның фильмнары төрле була. То сиңа, то сиңа Ночной дозор, то Елки, то Мин беркайчан да карамаган фильмнар, әмма анда әйтәр ул вертикаль форматта булачак. Тагын бер, ягъни аны бал, ну, Stories кешеләр, дәресен. кешеләр карый алачак. Сторис тагын 5 секунд. Юк, Радик, Стоп. ИГТВ-га. ИГТВ-га. Ә, Юк, ул ә, Дудька ә, интервью биргәндә ул аны аңлаткан иде. Менә без ди ә, дозор вакытында, ночной дозор төшергәндә бик күп шундый Эффект. ә, эффектлар, фәләннәр беренче булып кулландык. Һәм ул әйтә, мин э, дәвам итәм шундый экспериментларымны, һәм ул ничектер беләсезме, ышанып сөйләде ул аны. Димәк, ул әйтә, без бит э, менә көненә берничә сәгать менә шушындый видео карыйбыз, экран карыйбыз. Димәк, без менә болай карамыйбыз. Ә, һәм ул әйтә, минемчә монда ниндидер ни э, уңышлы булачак ул шулай караса, типа телефоннар өчен кино дип әйтергә була моны. Ә сез телефоннан телефон, ә, кино карагыңыз бармы? Ой, Әйе. минем Менә шуны телефоннан кит- вертикаль дип мин карагам юк, э, шуңа күрә мин э, Юк, аны мин әйләндереп карый идем инде. әйе. Ну, Э, барасың автобуста, бала белән 5 сәгать буе каядыр карыйсың фильмны. Шулай бер инде. Ну, яки тәэсир башка чын кеше кинога бармый. Гомумән кеше хәзер кинога бармый бит инде кеше әйтәләр. Әйе, әйе. Чөнки хәзер бөтен кеше Америкада бөтен кеше Netflix-ны карый Мгм. хәзер. Сатып ала, и Кеше хәтер бөтенләй кеше кеше укымый, хәзер урамга чыкмый бит инде хәзер. Безнең тик урамнар тирәли йөри, теге чыпчыклар белән яшел кешеләр алар ашамлык алып киләр кешегә, кеше ресторанга йөрми хәзер, кинога йөрми. Думаю, димәк, әлбәттә, менә шулай карачаклар дип. Главное, арканы сакларга кирәк. Уңай бәялим. Миңа калса, Тимур Бекмаметовның Татарстанга файдасы булыр, чөнки шуның аша ничектер менә Татарстан да үз өлешен кертә, үз исемнәре белән шундый Девитаев ул чынлап та шундый каһарман кеше булган инде, аннан чабырга ничектер батырлык кирәк булган. Девитаев Татарстаннан булган дип Ну, беренчедән Девитаев мукшы һәм мукшылар э, моның белән э, ниһаять зур кино төшерүләре белән горурлана алалар. Э, икенчедән, ну, минем шикләрем бар инде ул, чөнки заказ белән эшләнгән әйбергә минем шикләрем була һәм бу сугыш темасы һәм аны соңгы елларда бик нык күпертәләр. Күпертәләр, әйе, ләкин безгә әйе Татарстанга аның тәэсире начар булмас дип уйлыйм. Ләкин Бекмамбетовка ни өчен биргәннәр, мин аны Юк, э, аны аңлыйм инде. бирмәгәннәр. Э, э, Ул үзе тәкъдим иткән, Әйе, димме? тәкъдим иткән. Менә шундый тема Чөнки бар дип. соңгы еллардагы чыннан да аның елки кинолары аша гына без беләбез һәм берсе дә белмим күпме кеше караган икән аны. Аның карамадым. уңышсыз кинолар дип Аллаһ саныйм мин аны. Беренчесен карадым мин аны. Беренчесен карадым. Ә хәзер аңа әле 8 нче. Алар 17 бит инде. 17. Ну белмим инде. Радикка карагач нигә дә шул санны әйтәсез. Я, яр эшләсен дип дигән ни. Әй, уңышлар аңа. Ә карагыз әле, тагын уңыш теләгәннән кала, безнең бар бит әле шундый темалар, мәсәлән, Рейхстагка байрак Кадавы, әйе. Кадавы, әйе. Димәк, фотода булган кешеләр кем анда? Медальләр моның өчен алган, имештер ул постановка, ә чын барлыгында беренче булып анда татар кешесе кадаган фәләннәр. Миңа калса, бездә әле темалар күп, менә Муса Җәлил темасы бар, шулай бит. Но гомумән, ни, сугыш темасыннан тыш та бик күп темалар. Юк, менә аңа бәйләп әйтсәң. Кара, әйе, гомумән татар кино, татар кино төшерәндер фильмнар. хәзер пьесалар буенча яме бернинди тарих булган фильм төшермәделәр нигәдер. Вот гомумән тарихи фильм нигәдер юк. Әй хотя бы теге, әлбәттә, инде бер хан хан заманнан фильмнарны төшерү кыйбаткә төшәдер инде, әмма ләкин төшерегез хотя бы ТССР вакытында булган бер каһарман турында. Юк, ә ни, ак чәчәкләр? Ну, Акчачыклар бит ул шулай ук документаль Ә, фильм әдәби- түгел. Анын әдәби. юк теге канвасы. Аха, аха. Шуңа күрә нигәдер белмим. Беләм, Азмы, азмы күпме якын э, Зөләйха бар иде инде ни, э, христианлаштыру, чукындыру Юк, темасы. исем алабыз. Ул- Ләкин, ул да әй, онсы да нигезләнгән әсәр, әсәргә әйе. бу тиеш. Ә безгә инде тарихи вакыйга, тарихи каһарман, әйе, әле аңа Исмәгән башка. Татар супергеройны. Короче, итмәде гәр. Яхшы, моның белән э, бу тема тәмам. Шуны 23-нче. Э, Бездән тагын э, бер тема. Хәзер без бу видеоны ике бәйрәм аралыгында яздырабыз. 23 февраль һәм 8 март. Ә ушундый гендер бәйрәмнәре дип әйтергә була. Җенес бәйрәмнәре, дөресме шулай әйтергә? Димәк, 23 февраль ул инде иратларны котлыйлар, Хезмәт иткәнме, итмәгәнме, хәзер инде э, ни мөһим түгел ансы. 8 мартка хәзер бөтен кеше э, әзерләнә, хатын-кызларны теге конфет сатып ала чәчәк һәм башка бүләкләр. Э, ләкин шул ук вакытта менә ул башка социаль челтәрләрдә күренмәсә дә, Facebookта мәсәлән күренә,

Җитәкчесенә иде тагын. Анда, беләсең, 23 февральдә, оказывается, теге Лора Палмер үлгән икән. Син, минем бик... Бу Твин Пикснан. Минем бик төрле это лентам икән. Анда, ну, ничәмә кеше, гомумән, шундый протест буларак әйтә менә карагыз. Хотя мин уйлыйм, Чечняда ул 23 көн түгел бит, 22 февраль дип билгеләнә. Ягъни аларны әйтәр булган мондый хәл, ләкин егерме өченче формат кертмиләр, чөнки Бергә эстәге булмасын кеше- өчен. әйе, эстәге кешеләр бераз теге борчылыр дип инде. Минемчә шик бар, совет чорында шундый булырга мөмкин, махсус шундый көн сайлаганнардыр. Ну, әлбә инде. Булырга да мөмкин. Беркем, бөтен кеше онытсын, Ял көне. белмәсен, искә алмасын дип. Һәм сигезенче март көне дә ул э, балкарларның э, сөргән, сөргән көн. Менә э, сезнең өчен ничек бу көннәр? Аңладым, син Twin Peaks белән бәйле 23 Ә, ну 23 февраль э, чыннан да бар ул э, иратларны котлау безнең гаиләдә э, армиядә э, хезмәт иткән сугышта булган кешеләрне генә э, лаек аңа дигән э, фикер бар безнең Мгм. абый әфган сугышында булды без э, аңа күпме а- азмы күпме э, котлыйбыз ләкин э, бу юлы да мәсәлән мин Мгм. котларга онытканмын андый игътибар юк Эм, Чит илләрдә мондый аерма юк. Менә хатын-кызлар бәйрәме, ирләр бәйрәме ул нонсенс санала һәм ул э, бездә һәм э, СНГ илләрендә генә калды бугай инде. Ул шул сабып калдыгы. э, Ләкин э, теге м, менә мин кичә күрдем, э, фем кызлар дигән хәрәкәт бар бит. 8 мартта алар э, ниндидер акция уздыралар. Ләкин алар э, бу безнең Безне кимсетә дигән ни түгел, әле өйдә көчләүгә каршы оештырылган ниндидер хәйрия. День виновата концерты ул, мин анда катнашам. День виновата концерты. Монда теге мәхкәмә, теге ничек итә ул, өйдә генә. Ягъни ул каршы каршы инде, чөнки закон бар инде, күп языла ул бер төрле. Аларның омтылышлары менә әйбәт, чөнки шулай кулланып, әй менә хатын-кызларның көчләү ниенә игътибар җәлеп итү. Бу бит теге зазеркалье кебек булган инде. 8 март ул хатын-кызларның хокуклары өчен көрәшкән кешеләрне ничектер шундый зурлау, ул шул датаны билгеләү, хатын-кызның хокукларына багышланырга тиеш. Ә ул ничектер менә киресенә әйләнә. Димәк, ну, яз, матур, одобрение, хатын-кызның фәлән-сәлән, как будто хатын-кызлар белән бәйле проблемалар беткән төсле. Аларга әле дә азрак түлиләр, ир-атларга караганда. Ну, санап китмим инде, дөнья хәтле проблема бар, хатын-кызлар белән именно бәйле. Үчә алай берне аерым сөйләшү Әй, кирәк. ул бик зур проблема чыннан да. Ну, э, бездә э, хатын-кызларның хокуклары якланган дип санала, ләкин э, аларны күптергә, күпертергә теләмиләр, шул гына әйбер бар. Юк, мин әйтмәкче, менә 8 март көне ул хатын-кызлар көне булса да, Ә дөресрәк булыр иде шушы хокуклар турында дөрес, дөрес, ә, сөйләшүгә кайтарырга. Әйе. Чөнки нәрсә мөһимрәк, чәчәк белән конфетме, әллә әллә менә шушы хокукларны ниндидер җәмгыятьтә булган шушы авыртуларны дәвалаумы? Чәчәк белән кәнфит алу һәм шушы темаларга сөйләшү. Сипа максимум име? Чыгып китәләр име? Бит мин сине кыйнамыйм әйе. Менә бит. Инде шуңа риза булырга тиешсең. Әйе. Димәк, өченче төп тема, чөнки Радиф ничек тә бик каты уйланып китте, хатын-кыз дигәч. Юк, 20 февраль. Якын ала. 20 февраль өчен минем өчен ул теге әти-әнинең яшьлек бәйрәме, чөнки алар шул вакытта әле яшәде иде Калининград өлкәсендә. Алар минем гадәттә әни чыгара ул фотоларны, миңа 22 яшь, без барыбыз да матур, беләсеңме, шулай берне. 23 февраль чыгара. Әйе, чөнки ну әт. Ә Калининградта нигә анда хезмәт иткән? Ну, чөнки мин туганда әти шунда күчкән иде. Башта күчте, без аңа килдек. Без анда яшәдек бер елмы, бер ел ярыммы инде шунда, беләсеңме? Иске бер йортта, ике катлы, прямо теге бөтен илләр янында латышлар белән мин урамда уйнаган идем. Әйткән Ә ни өчен 23 февраль? Ул анда хезмәт иткәнгә? Хезмәт иткәндә. Әйе, инде. Ни өчен ул формада шундый матур, икесе дә шундый, беләсезме? Вот Ә хәзер мәктәпләрдә, балалар бакчаларында бармы менә бу армия армия армиягә без менә мәсәлән бәләкәй чакта бар иде кул эшләнмәләре эшли идек әтиләрне котлау армия турында сөйлиләр иде хәзер бармы юкмы хәяткә менә өч яшь ул алып кайтты миңа самолет ясалган әти анда язылган һәм йөрәк Юк, миңа Камил алып килде блокнот, мин сиңа күрсәткән идем. Шундый тактильный блокнот. То есть, ягъни анда берни хәрби темага юк. Самолетлар анда самолетлар. Просто сиңа бүләк, Вот Менә әдип без үземә танклар, ясадым. танклар шидер Юк, идек, юк. самолетлар Әйе. Башка шидер бер юк. Менә идек. миңа сак, э, бик сакка китә инде, конечно. Мин Бәхетле барган возможность анда. Теге костюмлар тагы шундый моңсу А. һәм формада киенгән. Бик Менә коточкыч менә бу әйбер күренеш. әлбәттә мине Э, куркыта, чөнки нәрсә өчен бу? ми- Милитари тема, э, ни, хәл Әгәр дә бу егерме ирләр өченче. бәйрәме булсын, ирләр бәйрәме булып калсын инде. Әгәр дә ул армия булса, армия, армия булсын. Нигә хатыннарны киендерергә өчен гомумән хәрби киемнәргә нәрсә өчен? Хайп өчен. Әйдә күчик теманы. Алар да сорау бирегез, аңлашым. Инде Сия апа язып комментарийларда зин кәрнегә киң. Кайчан вакытың бар? Әйе, безнең яраткан рубрика гаиләне бары Тинчурин театры турында сөйләшү. Бу уже беренче түгел дә инде. Без һәр тапшыруда Тинчурин театрын искә алабыз, чөнки ул хәзер шундый яңалыклар, ние, чыганагы. Әйе. Ә, үзләренең смиен ачырга э, кирәк аларга. Димәк, э, Тинчурин театрында шундый конфликт барлыкка килгән, аларга э, аларның режиссеры булмаганда читтән чакыралар режиссер һәм яңа килгән режиссер ул русча эшли, ләкин татар спектакле куерга булган. Ләкин ул спектакль, э, ул кемнеке әле? Анда берсе Мансур Гилязов. Мансур О, Мансур Гилязов. Мансур берсе бер, бер автор инде. Анда яңгымча, ну, классический инде, я, юк, эротика түгел. Бер кем дә укымады бит сезнең аның пьесасын әле. Анда просто бар ике хатын, ике ир, ничек тә алмашыналар инде бер-берсе белән шундый. Мин хәбәр укыдым. Ну, хәбәр буенча син тагын... Һәм динчурин артистлар белән сөйләштем. Пастернакны тышыда укыган. Алар әйтәләр, алар әйтәләр, анда бар иде. Юк, мин теге яклап әйтүем түгел. Мин нәрсә менә иштем, шуны әйтәм. Анда бар эротика, анда бар шундый теге. Имештер безнең халыкка килешмәгән һәм безнең сәхнәдә бер кайчанда булмаган әйберләр. Ну, Һәм шунда конфликт чыккан. Син чүрдә күп нәрсә белеп булмаган нигәдер, вот шул куркыт. А, мин нәрсә белешмә белгән идем. Э, мин анда режиссер Алексей Бранин. Ул гомумән элек Израильдә яшәгән, миңа онча ул сугышкан хәтта, аның бер бер җәрәхәтләре бар. Ну, сез аның Фейсбугына күрсәгез, күрерсез фотоларын прямо анда тора ул. Юлымы да күчкән. Ул тюзда куйга инде бер спектакльне театрда була ки, ул бер нәрсә дә бара. Шул бер икесенә. Һәм анар баран теге иммерсивный спектакль куянда беләсен кем чыкты, кем ялганлый. Шундый кечкенә гәйбер инде ул һәм аны чыгарганнар, ул бик теге горурлана поста чыгара иде. Ансыр иде Лёш, что, татарча, что ли? Типа, да, татарча куям, вот, типа, ну, Аңламыйча анда просто алар аңламаган принципларын типа да. Монда төп монда төп әйбер э, ике атна дәвамында читка урыс телендә булган. Һәм бу татар э, театрында гомумән булмаган хәл. Һәм э, нинди генә режиссер булмасын, һәм ул Тинчуринда түгел, башка театрларга да татар телен белмәгән режиссер килгән очракта да ул тәрҗемәче белән Синхрон колакчынлар белән аның тәрҗемәсен укып барган һәм читклар һәрвакыт татарча булган. Ә монда русча. Ә монда русча һәм ул ике атна дәвамында барган. Яры аңлашыла, бер ике тапкыр булырга мөмкин. Монда Тинчуринның артистларына беренчедән ни әйтер, миңа ошады аларның бу ниләре, позицияләре, Алар каршы ризасызлык белдергән. Фактически тел сагында. Әйе, тел сагында. Миңа калса бу аларны теге мактауга лаек ни. Мин аларның мораль нин ягын карамыйм, чөнки мин ул әсәрне укымадым. Миңа да сөйләделәр, бик ни ачыктан ачык ниндидер сәхнәләр бар, күренешләр бар. Мин анда катнашырга теләмибез, безгә хас түгел дип. Аңа мин бәя бирә алмыйм, ләкин чыннан да театр икән, аларның читкалары да, репетицияләре дә һәм сәхнә әсәре дә татарча булырга тиеш. Гомумән тренд сизеләме шундый менә рус теле татар театрына үтеп керә? Бармы шундый тренд? Татар театрларында мин күргәнем юк. Әйе, ну, гел татар гына дип әйтәләр, но башка театрларга карасаң, сәхнә артында урысча сөйләшәләр инде алар. Ләкин Э, мәсәлән э, юк мин э, аралашу телен әйтмим мин әйтәм иҗади процесска мәсәлән шул укылышлар бәйгеләр уза белмим беләсеңме анда кемдер кычкыра башлый инде әйе без беләбез кешеләрне как волан де мортны әйтергә ярамый да зиләпаны Юк, Зиләпа, кстати, әйтте, миңа ошады әйткән, миңа ошый нәрсә, хәнҗирте бара, ачык рәвештә без ялгыштык, Әйеме, без дөрес эшләнмәгәнбез. Менә шундый проблема бар безне. Ягъни, гадәттә без бит вообще белмибез театрда бара. Вот сезгә спектакль килеп чыкты, нәрсә булды барышында. Монда без күрәбез. Менә мәсәлән, тел таба алмадылар. Чынлап тел таба алмадылар. Чынлап уртак тел таба алмадылар, әйеме? Ягъни, һәм нәрсән таралыштылар. Мин сизмим, нәрсә икән. Менә без узган тапшыруны сөйләшкән идек асыл конкурс турында, я анда ягъни читкалар узган иде. русча, ләкин без беләбез, мәсәлән, хәтта артподготовкада кайвакытта татар артистлары катнаша, русча укылган да, әйме, алар өчен бердәнбер тәҗрибә. Әмма сәхнәдә беркайчан да рус спектакле чыкмаган инде. Бераз әле ә кире процесс бармы? Мәсәлән, рус театрларында татарча нәрсәдер куйган бар, Татарча түгел, ә мәсәлән, татар драматургларын, татар татар темасына спектакль, русча. Моны сиңа сөйләгән, элек совет заманында бар иде бер никадәр тренд, гомумән тәрҗемә итәргә, авторларны тәкъдим итәргә. Качалов та бармы? Әйе, мәсәлән, мин Элек булган ул анда, хәзер юк. Мәсәлән, Хөсәеновның Әни килде спектакле, ул шулкадәр популяр булган, ул бөтен театрларда барган. Камалда, Тинчуринда һәм Качаловта. Хәзер күз алдына китерә аласызмы, мәсәлән, Славутский әйтә, беләсезме, безгә күп Күптән инде без Гәрәс Каркамалны куймаган идек. Ә кая әле анда Энҗе Гизатовның яңа вербатимы? Юк бит инде. Бу аларга аларга бәлки тәкъдим иткәннәре юктыр, яисә э, яңа бәлки аларга кызыклы әсәрләр күренмидер. Кара, э, мәсәлән, тәсер белән э, завритлар әгәр дә шөгыльләнә гадәттә. Алар барысын да белә. Әйме, Нияз абый әйтүенчә, гомумән ул үзен шулай тый, мин бөтен театрның завлитлары дип, завлиты дип инде. Мәсәлән, татар театры әйтә, нәрсә куярга кирәк иде безгә дип. Ни шулай да бәлки хәзер Әлмәттә дә, Кариевтә хәзер бер үк әсәр куела, Микулай исемле монодрама дигәндер. Әйме, ну, шәп әсәрдер мен. Шул ук Мансур Гәҗев язган, кстати. Менә ул Тинчуринда димәк, менә бу әсәр кешегә туры килмәгәндер, белмим нәрсә булган инде. Вот, аны хәлем аңларга кирәк. Димәк, шундый э, Мин сизмим. Мин теге сиз... якка бару бөтенләй Мин сизәм хәзер мәсәлән бар теге кайвакытта та руск сүзләре күбрәк керә башлады. Ягъни теге гади сөйләм инде. Ничек ничек без хәзер үзебез урамда сөйләшәбез. Әйме, менә шул шәмбе кич көн кич беләмдә спектакльләр ничек бар иде атала иде ул. Ну, алар бит яшьләр, алар все-таки анда икенчерәк э, проект, ә Зур сәхнәдә, мәсәлән, Камалда әлегә әлегә сак карыйлар инде. Менә мин искә сездән сорау сорау алганда искә төште теге угллар. Алар бит татар темасына уңай карый. Вот угол куйды, куйды беренче тапкыр. Куйды. Йолдызлар эшләде. Ләкин алар репертуарга кермәде. Алар чит кына гына. Юк, алар лаборатория. Лаборатория вакытында алар куйганнар иде. Ибраһим Сәрәф буенча без куйган идек спектакль анда ничек тулайды, әйме, теге. Каламах хикәяләр буенча инде. Һәм ул керергә тиеш иде, анда Эмиль Талипов уйнаган, нигә дә кермәде. Ягъни, мәсәлән, аның җәдвәлләре туры килмәгәндер инде. Һәм алар Илдус Миндуллин чакыргандыр, ягъни аларга кызык ул. Әйе. Илдус гомумән һәрдаим ничектер алар белән партнерство да әйтеп бит. Әйе. Димәк, алдынгы карашлы театрлар, ягъни әгәр кемдер бәлки моны. Яңа театрлар ничектер шулай, мәтәлә гибкирәк. Урыс театрларында татар әсәрләрен Карау кызык булыр иде ул яңа ниндидер караш Әйе, тудырыр иде. әйе. Мгм. Здравствуй, Мухаммед. Здравствуй, Зайтуна. Ты совершила намаз, да? Яхшы, безнең шуның белән э, теп, төп темалар тәмам. Төп-топ. Хәзер э, безнең блиц кебек бара. Э, мин әйтәм, э, яки Рәдиф э, бер җөмлә максимум. Э, яки Рима, яки мин анда комментарий Биш калдырабыз. Э, нәрсә? Өч җөмлә безгә, аңа бер, безгә өч. Икебезгә. Һәрберебезгә. Ярый, сез пока математикада буталып беткәнче, хәзер укый башлыйм. Димәк, беренче хәбәр э, Стинг җырчысы килә 27 сентябрь. Афәрин. Син. Бер тапкыр килде бит инде, ошаган димәк. Э, Рәхим ит. Стинг абый. Стинг абый. Э, Татнефть аренада Акбарс командасы татар мемын куйган һәм аның янында фотога төшеп була. Э, ул мем безнең менә монда булачак. Именно теге нефть шаклап утырайчы бераз. Әй, аңладым мин аны. Э, мин күрдем. Шуны куячак. Бик шәп. Креатив сидер дип әйтте, мин аңламыйм бу. Юк, Акбарс э, хоккей командасы ул чынында бик милли җанлы команда. Татарстан яклы һәм бөтен патриотизм әйе патриотизм татарстан гимнынан башлап татар җырларыннан башкарып һәм киемнәренә кадәр түбәтәйләр киеп шуңа алар милли җанлыклар белән халыкка да якын а мин искә төште мин кичә кергән идем мин бер дустым эшли ул промоутер кемнән инде анда бар аерым вакада татарча чат Исән генә монда без татарча гына сөйләшәбез ди инде. Исән сәлам сезгә. Әйе, кичә ничек кама матч узды дип, ну, сөйләшәләр, анда бик озын тред. Исән шулай. Ну, берничә ел элек э, мин э, Акбарс э, токымы, ну, командасы фанатлары турында материал ясаган идем. Ул вакытта Татарстанның президент институтын бетерү темасы күпергә күпертелгән иде. Алар әйткәннәр иде, төбәтәйләр, ниләр, Татарстан флагы булсын,

Э, фанатлар белән эшләүче кызны аня исемле ул бик горурлана ул шундый э, ничек әйтим инде шундый идентичности көчле булган рус кызы шундый беләсеңме теге бик ачык кыз ул мин аннан билет алган идем акбарс э, уенына барып килгән идем һәм ләкин ул ләкин ул аня татар теле буенча миңа мактана иде типа олимпиадаларда мин катнаштым ә ул татарстан конституциясенең Белү буенча конкурста беренче урын алган. Бер... Миңа килеп мактаткан иде, шундый мактанган иде. Шул кадәр теге Ак Барс нитә? Э, мотивирует. Э, Тәрбияли именно Татарстанга. Әйе, әмне бер кимчелек э, Татарстан Ак Барс хоккей командасының шушы милли милләт парварлыгы Рубинда юк. Футболда ул бик ни мөһим булыр иде. Анда инде гомумән маргиналлар. Буны төп темага күчергә кирәк булган ниндидер мем урнаштыру. Коронавирус карантинында булган кешеләрне э, лайнердан Казанга алып килделәр. Һәм анда каршы алдылар нидер фейерверк белән хәзер әле. Украина белән. Теләктәшлек белдергәннәрендә иттерелегез фәлән дигән дип. Минемчә аны ни э, хөкүмәт янындагы кешеләр ясаган үзләре. Үзләре. Шундый типа Яңа елдан калган фейерверклар һәм чик туздырырга кирәк иде. Әй, әй, әй. Һы, Ә. коронавирус, э, темасы, әйе, яңадан, э, кабынды. Мин инде, э, берничектер, э, сүнәр дип уйлаган идем, Һәм ләкин менә Казанга б әйе, Казанга бәйле кайт булды. әйе, кайткач, 8 кеше, Мгм. э, яңадан ниндидер ажиотаж булды, ватсапларда әллә нинди тарату, Әйе. о, фикерләшү. Белмим инде, э, безнең Татарстанда һәм гомумән, э, Русиядә Йөрәк авырунан һәм яман шеш авырунан күбрәк үлә. Шуңа күрә бу моңардан шукадәр зур бүки итеп куркырга да кирәкмидер. Ну бу вирустан кешеләр терелеп бетсеннәр, исән исән имин чыксыннар һәм таралмасын. Шуңа кул юарга. Кул юарга һәм биткә тотынмаска дип әйттеләр. Һәм бик якын утырмаска. Син тотын бит. Аны дисәм мин искә төштем ул коронавирус турында. Минем клавишница ул бит Алтайдан. Мәсәлән, ул сөйләгән аны консерватор. Әйе, бояру, так шуны аны консерватор көтмәгәннәр инде берничә көн буе. Ягъни, ну, мин бит мин Кытай кеше түгел хәтта, я, ну, ул шул кадәр истерия башлана бераз. Ишек инде кертмәгәннәр. Вот шулай кыз. Хам Кытай студентлары, хам Кытай студентларына әйткәннәр, сез пока утырыгыз сүзсез, общагызда күренмәгез. Әйдә, без бит вообще Кайтмадык кытайга әле. Бу әле каникул... расизм белән. Ну, расизм башлана инде, гомумән менә Паника бар, әйе. Коронавирус, чөнки ул без кайта бесләс, бик зур шундый бер дәүләт кебек, миллиард кеше яши, без ун дөрес чортында бер нәрсә белмибез. Без кайда кытайдан сез килә? Куркына, бетә без гади грипптан күбрәк кеше үлә, вот реально. Машинада хр- Бер ши- халәк секунд. халәк итә. Вот ну шуңа күрә ничек тә менә бу маркер бик теге. Башка темаларга җөмлә калмый. Э, Радик Харисова Сырханым мэры отставкага киткән. Афәрин. Рәхим ит. Әлхәмдулилла. Субханалла. Лилия Сәләхетдинова балага узган. Ой, да, бни, без, мин аның өчен бик шат бер яктан, ләкин аның да сәламәтлеге өчен дә бик нык борчылам. Аңа да саулык телим. Әйе, аңа да әйе бик җиңел, әйе, узарга насыйп булсын инде. Һәм бу җәмгыятьне шулай бүлә, мин комментарийлардан карыйм, берәүләр анда шундый куркыныч әйберләр язалар, анда Рәдиф сиңа язган әйберләр ул чүпкене, анда бала турында, анда бөтен шундый теге ниндидер зәгыйфьлекләр, ниләр, авырлар турында кеше бик ачуланып яза, башкалар киресенчә хуплый, әйли, батырчылык иткәнсез, балага узгансыз дип. Бу очракта просто дога гына кылырга кирәк. Әйе, мин ничектер теге мораль яктан бернинди бәя бирергә ничектер куркып торам менә бу тема. Безнең хокук та юк аңа. Һәм тәмамлыйбыз шундый кызык тема белән Алсу, җырчы Алсу. Шешенкәс, мин реально аңламадым, нинди Алсу, нәрсә, кайдан Алсу? Ә, алсу Җырчы икән. А, җырчы. Собчакка. Собчак бу Питер мэры түгел. Собчак кем ул? Ана кызы. Ә, Алсу э, Собчакка интервью биргән. Ә, Аңа бераз татарча өйрәткән һәм әй- әйткән Мин- дөрес икән Бераз километр. түгел, бик матур ни Әйе. Мин э, сине әйтем. яратам. Кәҗә бу гына Ә, шата. Әйе. Шул фразаны өйрәткән инде һәм миңа сәер э, тоелды. Мин уйлаган идем, Сафиннар, алар татар авылыннан Башкортстандагы. Һәм соңгы вакытта бу бит инде гел ни күзгә ташланып тора, гел колакка ишетелеп тора Башкортостандагы татарлар турында. Һәм алар килгән авылда анда ниндидер башкорт ансамбле аларны каршы ала. Һәм минемчә, миңа менә бу фраза буенча мин сине яратам, имин, ничек ул әйтте аны Алсу. Һәм менә бу башкорт ансамбле каршы алу, беләсезме нәрсә аңладым мин? Аларга менә бу идентичность, в принципе, ни, Каядыр анда ниндидер 112 урында Былайрак әйтелә ул, әйе, бу вроде башкортныкы, бу вроде татарныкы, ала әллә ни аерма да күрми, ул телне әллә ни белми дә. Ну, менә шундый дәрәҗәдә инде, в общем, э, җырчы Алсуда. Э, иң кызыгы, Һәм ул э, ничектер беләсезме, мин аны бу фразаны инстаграмнарга нергә чыккач, бик ну аны захейтили реально. Шул кадәрем Э, шулай сөйләшәмени кеше Ә. болай э, оят бит инде хурлык бит инде син э, сине түгел сиңа дип сөйли әле ни Мгм, тау- мгм. авазларын дөрес чыгармый ди Грамотация. әйе Ш- ә ә мин уйлаган идем ничектер о ни кара инде кызык э, әйтемне өйрәтер дип э, дигән фикер әйтерләр дип Костя, уйлаган идем Костя, юк ал сын учил меня новым словам. Так, мама. ни э, Яңа спектакльгә кердек. Миңа калса, менә кешеләрдә бездә һаман менә татарча әйткән бит инде, хупла. Юк, аларда лучше шундый мем дәрәҗәсендә инде. Бу мөһим дә әйбер түгел, шундый дөресен генә әйткәндә, теге артык игътибар бирә. Ул аны махсус та әйтмәгәнне, нәрсә исенә төшкән, балачакта нәрсә ничек үртәлгәннәр, шуны тотты да әйтте инде Ксения Собчакка. Бу бәйтемне бөтен татарлар белә. Әйе, бу моңардан оялырлык та түгел инде. Безнең гомумән юк, без хәсибез, без без улагай бит, менә безгә кирәк милли тигә геройлар, без әйтеп чыга башлый без инде Алсу Сафинар, Хамарат Сафин, Хамар. А берсе җүнләп татарча яшми, алай булса да. Менә шул проблема бардыр инде. Ягъни кеше әйтә мисың, кара, менә ул ничә җиткән, һәм ул беренче каналда сөйи башласа, әйе, уңышка ирешеп, сез сөйи башласа иде. Юк, аның бөтен бөтен әйтемнәре менә шул 500-гә кайта идер инде. Ә, шуның белән тәмамлыйбыз, чөнки ярты сәгать инде сөйләштек. Ә, шундый рекламный пауза эшләп алам. Ә, безнең беренчедән рәхмәтебезне белдерәбез Сәйдәш э, мәдәният үзәгендә. Без монда яздырабыз, алар безнең дуслар.

бетерербез. Тәмам, рәхмәт. Рәхмәт.